Nk'obwo bwire ebyokurya bikaba bireera bitari nka hati ahabw'okuba akata kakaba kari kakye kwonka kari vagini mbwenu bakitamu eki baatamu kyeera. Ahabw'okuba ndaijuka ngu hariho obu naahinga otukamba turingana n'egi meeza Twayera ebiriibwa nyowe ndabyijuka ebyo biriibwa. Okay. Hariho obu nahinga n'ebihimba enjara yaatuteera byakafaringa bya white. Ebyo bihimba twaba nibyo bi twarya bi- ariinye mbyehingiire. Mbaho. Byaturabya mu njara. Enjara ekaba eratuteera ahabw'okugira akataka kakye, nakoraga ogw'okupa- ogw'okushaka. ningyenda na maawe tushaka batuha ekitookye twija ebyaitu obumwe n'obumwe ebicuba byezire biraibwa tukwatsa ekitookye tukishashakire twabaho omu mbeera egyo kwonka hakabaho okubonabona kwingi kwingi haza munonga ahabw'okuba baiburi yangye erangira ngu okubiijuka biratusaasa n'obusaasi bwa Nahabw'okuba bimwe na bimwe haine obu ndateerayo nka flash back bikaanyitsa enaku, ahabw'okuba hakaba hariyo obusaasi bwingi. Ahabw'okuba n'emere ekazamu, n'ebicuma bikaba birimu, n'okujwara busha, okubonabona, okutuura mu nsi y'ekishaka haza etarimu baanyu, mbwenu abaanyu bari mu disiitensi. Kwonka haihi n'abu tata yaija agakuratiire. Hati, Okuza aha ishomero. nk'eiziina rw'abambari n'eiziina rya Tatenkuru. Hati Tatenkuru ku ya, o- o- o, tata niwe yaarakuratiire, kwonka tata aguzire nk'aha, kandi re- shwenkuru nawe ari nka hangahariho. Okay. Nawe mbwenu nyowe ku naamanyire nk'obwengye, obwire bwingi naambumaraga owa shwenkuru. Yanteera Mu kubonabona kwangye mbwenu naaku naabaga nyinemu n'obufeera shana kwonka Obunyakyaro bu- obunyakyaro butashoboorokyerwa. butashoboorokire haza mbwenu ebimwe ndabikora bi- bi- bityo shwe nkura nteera eh, ndira osha ngu n'ahabw'okuba ndi efuuzi Kwonka ya, a, nteera agaruka ndembesereza, nteera agaruka ndembesereza, mbwenu kwonka yaanyorora. Mbwenu oku Nambwera oku Shamweli- yaafiire eiziina ryeye naagira nti- naashaba ba shwento yangye nti "Mu- mureke eritafa muri mpi. Nambwenu niyo neihire eiziina rw'abambari. Okay.
Mbwenu okushoma waija waatandika ryari omu Hati by'omushoma ogwangye kushoma.

Mbwenu eraba eri rawunda haza eshakaize orushuura. Mbwenu orushuura nabwe tibararwetegyereza abankore nainga abaana bato. Mbwenu hati omuri eryo igyenda kwetegyereza kumanya kwombeka, ahabw'oku nkatandika kwombeka nyine emyaka ikumi n'eshatu ikumi n'ena omwe, omuri okwo kwetegyereza naamanya ngu baraza aha ishomero. naareeba abaana bagumaga bararaba aha waitu baragyenda. Hati naanye naayegomba kuza kushoma. Kandi maawe ahabw'okukura ari omukazi omunaku, ti akaba n'eby'okushoma ari aho hataine eki bimukwatiire, ari omunaku, eky'okujwara tikiriho, mbi hari hari atyo. Hati naayegomba kukura atabaana kuza kushoma. ndaijuka nkagura ekitabo kya ashatu na mukaaga nanga kya kyenda na mukaaga I don't still remember. Naakita mu ka- mu kakapa. Akakapa ka- kabaga kari Aba hati omuhinda. nibamanya aka bag nibabaasa kuteekateeka akapapa
Akakapa. No- Mbwenu na naakagamba mu Rukiga n'omuhinda.

Amaizi gaayogamu gaata mu kakapa, ekitabo kyajuba ndaza kwega. Ebyo nkaba ndabikora ndareeba kwonka obwire obwingi ndi omu nyakyaro tumbafu wenyine.

Naahandiika mu mucuucu mbwenu obumwe ebi biba ebimwe ebi turabisheka nk'ebirungi kwonka biratusaasa. Aha, kwonka shi fiizi waaziha? Mukaba nimuha fiizi omu kushoma okwo? Nkaza kwega nyowe ekya fiizi nkaba ntarakimanya ngu baraziha. Nangwa baanyikiriza naataaha n'omu ishomero naasitama. Kwonka aha muheru ku baahikize obwire bwa fiizi baambinga. Naaza ati, Bangambire zi ndaaha. Naataaha ahabw'okugira ngu nkakunda. Naaza kupakasa. Naahinga owa omu bakama omu omu- Hati ku waataahire baakubingira baakutuma fiizi waagumayo waaza kupaka. naagumayo naaza kupakasa. Ku naazihitsya, naagaruka aha ishomero naashashura. Naaza kushoma. nemira erimu banteera banyiha emira bakabeshongora akeshongoro ngu Yee.
abarofa haza nayenda nangwa obwo bwire kutamwa ahabw'okuba banteera bantocaringa bakushekyerera banshekyerera nayenda kutamwa obwo njwaire ebi- ebishweta n'ebihare mbwenu ebihare tinamanya yaba eshweta yaba erimu empare i don't still remember kwonka Eki ndaijuka nkaba njwaire nk'ebiharahare bityo, naaza omwe ba- ba- baanyoza, naaguma ndazayo ndazayo, kwonka obwire bukihika zaahwayo, daama ku yaahwa zaahwayo naataaha. Naagaruka kushoma ndateereza ngu za seete nkaziha. Ku naahikayo, obwo naamarayo nk'esande emwe, baashuba bambinga. Hati na okushoma naakureka naaza kupakasa. Naapakasa ku zaahika Wagaruka. naagarukayo. Mpora mpora naaguma ndahindura amashomero, ndagira nti nki oku bakimbinga, ntaine sente, nza oku. Naaguma mpora mpora mpora mpora. Waarugaho waamara ekyamushanju. Naarugaho naamara ekyamushanju nyine emyaka abiri n'ebiri. Emyaka abiri n'ebiri ku yaahwaire, ekyamushanju naakiheza, mbwenu naamanya ngu diguri naagiheza. naaruga mu ishomero waamara naamara mbwenu nk'oku baragira ngu kushoma nkaheza naaheza hati naatandika kufu- naatandika mbwenu amashomo naakomaho from then up to today nigo mashomo eh, niyo diguri nkaheza okaheza Nka-
oh my konka nakwe okuheza ekyamushanju zikaba ziri by then embabazi Nkaheza ekya mushanju kandi bakaba ba- o- o- obwo bwire nibwo baba batandikire kubariramu aggregates nkaihamu aggregates zangye ikumi na munana very good hati mbwenu omuntu owashomire ebyo bigyene nkaba Rero ntaine otoshomire? bwengye Ah, okaba obwine obwengye mukama asiimwe so Ah, nayegomba kushoma nsyo Byandema naabihirizaaho kandi naaza kuronda eseeti. Ku waaherize ekya mushanju waamarira aho digirii yaawe egyo ei orikweta digirii, waaza nkahi? Hati
nkaba manyiriire kupakaza ndazitwara aha ishomero. Hati naatandika kupakasa ndatamu bushaho.

nkahinga ebibira by'abantu, naanyatiisaga, mpinga emisiri. Okwatisa kunu nibakweta okupangisa. Eh, eh, ah, ah, okupangisa n'okwatisa tibirashwana. Eh. Okwo okwatisa n'okuza ow'omuntu okamushaba Akakwa, mbwenu akakwatira. Akakwaho akantu ati Akakwa, kahinga. mbwenu, mbwenu Orukiga baana. Okwatira, mbwenu nka hati tinamanya nk'oku ndaakyete. Nikyo ekyo. Akakwatira, akakusharira. Naaba atakuhaire se- nooba otamuhaire Nooba sente. otamuhaire sente, kandi arakusharira ahu oraakome. Reero ohinga, oreeta emisiri yaawe, otamu, okishaaruura, either omuha nk'edebe, Nanga mbwenu eda ebeyo hati baragimanya omuha nke mbwenu nke ebafu
omuha nke ebafu yobutunguru nanga ebafu yebihimba omunsi yowaitu okugamba amazima ruhanga yaija kutugirira embabazi TV egyo eri ahikayo baraba barandeba ebindagamba abamwe barabyetegyeereza abariho abakyariho abamwe bakafa ababanyatiraga bakafa Abandi bakyariho, kwonka omuri eryo eigyenda mukuhinga kwangye n'okubonabona n'okukora eseete, naihamu eseete natandika kukora. Na nayombekire enju ya maawe kandi nkaba ntarakunda kutuura na maawe munju. Nanyendaga ngu nayombeka enju ya maawe yagizamu, Agumemu niwe wawe. agumemu wenka, nanye nyombeke aharubaju rweye, nyombeke eyangye. Ahabw'enki? Nabaga nyine amaryo. nabaga nyine amaryo ndenda ngu nywanye omushaija Eh, ngire bamanye ngu omu n'omwanya omwana so nayombeka akaju kangye ka ka kipande moja hati ekyo ni- o- o- ah, nikwo twaba tugyetaga kipande moja tinamanya hati na yazi hati kyari. eriho nibagimanya kipande moja yangye nazamu nata orubaju rumwe ekitanda Reero naahitsya obwire naihirwa ekiteekateeko ngu nteme eduuka Omuri egyo nju. omuri egyo nju. Ekaba erimu ekishengye ki?
Erimu akasiika k'okutamu ekitanda, omu ka- harimu n'akasiitingi ruumu. Omu kasiitingi ruumu naabaga nyinemu nko- nk'ebitebe by'ebiti ebi nyebi- ebi nyetemeire, mbitema mu ihamba. Nikibaija kurungi Nikitamu. nikitamu nyine ebitebe by'abagyenyi.
Mbwenu omwe nimwo wateire eduuka. Hati ebitebe naabishohoza, na- naaronda emiti ya karutusi, naarimamu, naatamu amadaara ga karutusi. Orakwata o- e- omuti, ogu ogu ogutimbire kiine ogubyare n'enyima obyareyo ogundi oteho mwenu tuba tukyeta nk'ekikomanyo oteho ekikomanyo orambikaho obuti obuti obuti obuti hati okora amadaara hati naatandika kukora eduuka y'eminekye. Mbwenu hati egyo duuka nituza kutandikira aha duuka aho ahabw'okuba tindikumanya owanyu yaahabaire hariyo population y'okuguza ebyo bintu byawe ebi waataire omu duuka yaawe erikushusha etyo. Kwonka n'ekintu ky'okutangaaza munonga kuriya Ruhanga naakwiha nk'okwo ondiijo naagira ati, Ishe owandeebire niwe aine ebigambo. Twaza kuza omu kahuumuro kagufu nitugaruka nitutandikira aho.

Omureebi wa Revival TV ninkwanjurira Revival TV Santa Omugabuzi ogu naza kuba nabaganaho naitwe ebirabo nyamwingi omu Kurisimansi egi. Noyenda kuba omunyamugisha w'okwehangura ebirabo nk'ebi? Iwe ekikuru n'okumanya kandi n'okukureetera puroguramu zaitu n'abaheereza baazo. Manya Revival TV Santa Omugabuzi naza kuba nataayayo omu puroguramu zaitu ezi laivu reero agabe ebirabo nyamwingi. Iwe ekikuru wareeba Revival TV Santa Omugabuzi yaragara omu Studios, Ba niiwe w'okubanza kuteera akasimu live aha TV. Reero naaza kuba naakubuuza ebibuuzo bikwatiraine na puroguraamu zaitu nangwa n'abaheereza baazo. Kandi waabigarukamu gye oyehangurire ebirabo nyamwingi. Kandi nabwe noobaasa kutukuratira aha social media zaitu reero ogarukyemu ebibuuzo ebyo. Abantu makumi abiri abaraabanze kugarukamu ebibuuzo ebi nibaza kuteekwa omu draw reero tutooranemu omuhanguzi. Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors abakugu omu kubaziira syuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. Oine omukoro ninga nozinduka? Ija bakupangise syuti eziri aha mutindo, eza chekiti ninga plain aha kabeeyi karungi munonga. Kandi naiwe waaba noyenda kugura nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi. Biine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza gentle na jean, biine obusaati burungi na bwa t-shirt burungi obu orikujwara okashusha nk'owaaruga America, biine neckties n'ebindi birungi munonga. Mbwenu bashangye omu rurembo rw'ambarira ahari High Street waaruga aha kizimbe kya Grand West Arcade, ekikuubo ky'okubanza eky'Ambarira Bookshop, ruumu namba ya kataano waaza kuhika aha Zebra Crossing.

Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga eki ky'emilioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri, reero iwe waafikisti akaunti. N'okubiika ekice miliyoni itaano n'okweyongyerayo okumara ameezi ashatu, reero otaahe omukazaano. Igura aha akawunti oseevinge emitwaro ashatu n'okweyongyerayo obaase kutaho omukazaano kwehangura ebirabo nyamwingi. Kandi ijuka ngu okwigura akawunti eri omu mitwaro gumwe na kanaana zonka, ekikuru n'okwiija na fotokopi y'endangamuntu. Kandi nabwo waareeta abantu ikumi okwegaita aha hookazi saako okuruga ebiro makumi abiri y'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri y'okwezi okwa ikumi n'ebiri, mazima akazaano nooba okari rwagati. Ebirabo by'okuhangura ni bingi, harimu ente, embuzi, ebifaratsi, hoofers, T-shirts, obukofiira, obushaho bw'omuceere, okumanya ebirikukiraho, teera nooti mushanju mukaaga emwe ikumi na mwenda nkaaga naina abiri na mwenda. Mbariraho okazi saako tukwatire hamwe okwetunguura omu by'entaatsya. Aba Banira CCTV Cameras abarikushanga omu rurembo rwa Mbarira baagaruka n'eshuura ensya. Aba Banira obwahati baine Coloured Cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa metres makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Alarm Cameras, Smart Hybrid 5 Mega Pixels Cameras, PTZ Cameras, Baine DVR na NVR eza two megapixels na five megapixels, hard disks. Baine na za cameras ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi. Kandi eky'omutaano, kamera ezikuza aha bikondo niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari Internet. Bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro kandi obwo orikukoresa memory card. Baine ebyoma ebikubara sente ahari owa bank, sacco nangwa n'obwoma obukukwata emotoka yaawe bwete tracking devices niba buriyo bashange aha ofiisi zaabo enkuru ezikushangwa omu rurembo rwa Mbarara waaba nootaaha omu geeti ya bus park ninga aha itaagi ry'abersya omu kyombeko kya Lukwago Senega n'aha Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana nari nooti mushanju itaano ibiri. Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe. Tihariho kintu ky'obuguzi bwingi nk'omuzaire kushomesa omwana we omurimo ogu abaana n'abaijukuru bariryaho. Itendekero ni rimwe ryonka, Crane Training Centre Limited Mbarara. The main program yu tukutrainingaho neya Hotel Management and Institutional Catering kwonka ekyo tikicuzibiire kwongyeraho other programs like Saloon and Computer Kandi omuri ezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically aba hotel management and institutional catering then under hotel management we are also offering programs for the three months students abaana abakuba batamaze senior four tubahereza opportunity nangwa omugisha gw'okwega eby'emikono. omu bya Hotel Management and Institutional Catering na na Saluuni. Mbwenu bashangye omu rurembo orwambarira aha ifo y'ebituuro bya Nkokonjeru, aha muhanda ogwatoora Kyamugorani, nari oteere aha simu nooti mushanju mushanju ina, abiri na ibiri, nkaaga na munaana, ana na mukaaga. Nari nooti mushanju nooti ibiri, kinaana na mukaaga, makumi ashatu, ana na ishatu.
Revival TV, amagara omu bwijwire.

Yebare munonga okuguma aha Revival TV kandi n'okutukunda kandi na munonga okukunda puroguramu Bwasheshe n'akashonkyero eky'aka kaagira amatsiko. Twataayaayisa Omukuru John Rwabambari Kasiime, eeh n'amaziina ge ago ngago, ariyo naatuteekyerereza ebintu bingi ebi Ruhanga amurabizemu akabaasa kuteera sitepu akahika ahu yaahika. Mbwenu hati waaba waatutebeza, eeh Eduuka. waatandika kushuuburura eduuka? Kwonka mbwenu mwampa mwampa puroguraamu nungi gira amatsiko mbwenu ah, n- ah, ah, duuka y'omu nju nkagikora kumara obwire ahabw'okuba nambitagamu mbita mu duuka omu kasheeshe ngaruka mbiihamu mbyegura aha mutwe ntwara mu butare Okaba nooshuubira ki waaba noijuka ekintu kyawe eki waabandise omu duuka Okubanza yaawe? kubanza ei nampingiraga ebitookye by'okurya, nkatandika kugurayo za kabaragara ndata mu madaara ago Mbwenu okaba oine g'ebiti. eduuka y'eminekye. Nkaba nyine eduuka y'eminekye. Hati eminekye ku yaaherize ku- kuba mingi yaatandika kujunda yaabura ab'okugirya. Nangyeguraga ngita aha mashomero, bagura ngyegura. Hati ku yaabaire mingi, naizirwe obwengye bw'okuginyuukamu obubanda nihatandika kuronda muhogo muhogo na buto nabimikisinga nakora obubanda nkabukorera emyaka eshatu omutsigazi omutsigazi
kandi amazire nakora emyaka eshatu obubanda nabureeba naruha natandika kuza mubutare ndaguramu otujaaga ndata muri ga Omu madaara duuka. ndagura otu- otu- otu- otusowaani tukye twatutwetaga otusowaani tukye by then kwonka hati orashusha ngu nitwo tusoosi otu Otu baritemesa barikutemesa food. kwonka naabaga nyine esowaani za purasitika nzigura omu katare ntembeesa mu kibungo waitu ntambuza ekyaro kyona ngire esente Aha muheru naashuubura, naashuubura, naagira obwengye, naatandika kugura otwonyo, naatandika kugura otusaabundi. Ndata muri ga madaara, nyegura nta mu butare, ngaruka nta mu madaara. Ekiba ntagiire mu butare, nseetinga mu madaara. Nyigura eduuka. Abo- abaija aho baija baizire kututaayayira obumwe bagura baizire kutaayaya kutwakura eduuka eri mu nju n'abandi baamanyire ngu owa nanka hariyo ebi so naaguma mporampora mporampora naarugaho naayegomba kuza mbarara kandi naayetwara mbarara ekyokwegomba kuza mbarara okakiihahe haine Naayegwa- abu waabire noomanya abarikukira kwija mbarara ndashoma ekyamushanju bungura primary school eri omuri Kaga- eri omuri kagarama Isingiro. Ndashoma ekya mushanju naareebaga mbarara obutadooba ngu ekiro bwaba bubaga buraaka. Obutadooba obu? Bwaba nyowe naabaga ngu ndamanya ngu n'obutadooba kunu za zibaga ziri etaara. Naareebaga buri obutadooba ahabw'okuba obutadooba nibwe naaramanya ngu waaka waaka kongyeza karaaka. Mbwenu waagira ekyetengo ky'okuza kureeba obwo. Ky'okuza mbarara n'okumanya ebi baraguza mbarara Okay. ahabw'okuba nyowe nkandaguza ebi ndaiha akaajaho kibwera mu butare hati naayegomba kuza mbarara naatemba baasi naayetwara mbarara naahika mbarara aha baasi paaka aho ekaba eri baasi paaka baasi yaabaga eine akabokisi ehika epaakingamu naamaakinga akabokisi ake baasi yangye ake baasi yangye yandeeta omu yaapakinga ngu batandya ntabura bakandya ahabw'okuba nkandema ngu naaburira muri mbarara ndafuka. Hati naaruga mu baasi naaza aha hakaba hariho nk'obuduuka aha baasi paaka enkuru, naazaho naaguraho edomoora ya parafiini naagaruka naatambura mporampora naagita mu baasi naagaruka mu baasi naashitama ezo shaaha Eh, a- a- nkaana amangu baasi eri haihi kuntsiga bakakurya Ba- ba- ba- barandiira mbarara bambi naasitama mu baasi yaapakira kuruga mu kasheeshe kuhitsya shaaha mushanju ahabw'okuba nikaana amangu naarugaho erantsiga Baasi. Kwonka eki naareebire mbarara madamu Collins. Nikwo na niinyenda kugira nti first time obu waataaha omu. Nkareeba ebiju bihango. Biraingwa. Biraingwa. Baasi. Yamara naareeba emotoka nyingi. Yamara weena nkaba ndamanya ngu naatambuuka motoka ziraanyita, baasi yantsiga, Barakurya. barandya, Mbwenu nkashutama mu baasi eizooba ryona haza ekaba erasimbura shaaha nka mwenda. Ndaijuka nkashutama naagumamu naatwara edomoora yangye ya parafiini naagiguza naagiheza naihamu ezangye naagoba edomoora naagiguza. Warealizinga ngu waakoraho amagoba? Narealizinga ngu naakoraho amagoba tinaabara turansipoota kwonka naaguma naagaruka naayiyayiya naagaruka naatemba baasi naagaruka. Ku naahika naagura edomora ezi ibiri. Naaziguza naagaruka naaguza edomora. Iwe omu bwengye bwawe nk'omushuubuzi omu bunaku obwo, ekyakugyemeseriize kugira ngu oije omuzigo ogweyakirire mbarira niki oremwe kugugura ahu waabaire otwire noogwire? Eky'okubanza kya byona naareebaga baasi kibwera erarengyera nk'oku egaruka ekiija mu mwazyo ndeeba yaarengyera nk'oku. Obwe naambaga oku tinamanya ei eraza kandi n'oku tindamanya ei eraza. Kwonka amagyezi gangye gangira ngu waaza mbarara muri buri butadooba baraba baine parafiini nyingi haza yo obe eragura ahansi kukira omu katare ka Jaho.
Hati naija kugura parafiini ei barahemba butadooba bwingi. Obu waabaire oreeba Obu ku. naabaire ndeeba ndi aha ishomero. Hati ku naija naagishanga bagipangire mu maduuka. Obwo bwire ba- bagita- baabazitaga mu ma- mu bidomora bapanga mu- mu madaara ha baasi paaka aho. Okay. Hati naagura kandi naareeba naagura gye kukiza oku naararamuza akaaja aho. So kuruga obwo waaguma Kuruga noogura kunu. naaguma niinyija mbarara niinyija mbarara naarugaho naatandika kugurayo otwonyo, naatandika kugurayo saabundi, Naatandika mpora mpora mpora haza ku naaheza naahamanyiira, naatambura n'emotoka naarugaho naatandika kuzimanyiira, naatandika naahitsya n'obwire naayegomba kutuuramu Omu tawuni. omu tawuni. Mhm. Ku naizire muri Mbarara, hariho omunywani wangye naamanyire ahu araraara, naazayo naaraarayo, naagura ebintu naataaha. Next time nagaruka naija naraarayo. Nahitsya obwire hati nayegombera kimwe kuraara muri Mbarara. Naiwe okakorerayo?
Nkakorerayo.
Hati ku nahika omuri Mbarara eby'okushuubura eduuka naabura ah'okubitandikira. Hati naaza kuri muuka owaitu naaguza ebi naari nyine byona. Naija n'eseeti naagura endiboota. Hati naamanya ngu naagura endiboota ahi ndaraara ndagibiikaho omu kasheeshe nyije nguze. Naija naabanza bantwara mu butare zaabwizi bwera, kaberebere, nyine egaari yangye ya Fonex Payona ei naayeguragaho ebintu niyo naizireho. Naaguza naaguza naaguza naaguza naatema endiboota naatema eya kabiri endiboota y'ebikade hati aha muheru naaguza ebintu byahwaho n'esente zaahwaho naadooba eki bareeta kudooba hakabaho ki nti naakikyengire eroshwa kwonka zirya zaahwaho naadooba Ku naabaire ndenda kuvuga egaari yangye kutaaha, naagaanira munywani wangye nti, Kwonka ndenda kutaaha! Ebyangye byangire.
Ahabw'okuba byayangire eby'etauni byandema. Munywani wangye yaagira ati, Oramanya eki orakore? Nti, Ati guza egyo gaari otandike busya. Ku eraahweho obone kutaaha. Naagambira omushuubuzi owampaga ebintu nti, Haza nyine egaari. Omushuubuzi yaagira ati, Abakozi bangye barenda egaari, gindeetere. Yaampa ebintu. Akampa endiboota, ebintu biraruga mu ndiboota nka itano. Eihamu first class yeye, hati yampeereza, yaampa faagi. Kwonka faagi obwo bwire ekaba eboneire nabwe. Naagorora, naaguma nda, naaronda ahu angantaho nyetoroora egi tawuni nkatembeya ebikade. Omu tawuni omu tihaine ka- kacu, kakoona na kamwe aku ntaramanya. Naatembeya ebikade obwo bwire. Omu kukora kwangye naija naajunwa kwonka n'obu naaba ndakoraga ebyo byona nkaba ndi omusiisi. Ndi efuuzi y'empugye kandi ndi omusiisi. Naaranywa amaarwa omu kijungu, ndashambanira omu kijungu, n'omu kyaro waitu nkizayo mbe efuuzi y'empugye mbwenu ntaine bwengye. Ndi aho. Hati omushaija ku naaheza naaza Moore Saints Church kushoma n'obu naarafa ntyo bwona nankundaga kuza mu kanisa. Ku naari omu All Saints Church ow'eishe-emwe ou bareeta Ben Tumuheirwe, Dokita hati tinamanya orashwa, yaabuurira yaabuurira aha kigambo hunga otafwa. Hati naayereeba niinye ndi haihi kufuka. Naimuka naajunwa ebiri ikumi okwezi kwa mwenda kyenda na gumwe. Haza muntu oku naajunwa Ruhanga yampa omugisha. Amiina. Omukazi wangye naabeire ngabirwe mushwere ajunirwe, ni- arakora aravu- ara- ara- arakora ekiharaani. Twaboneka, twajunwa twena twaba abantu bajunirwe, Ruhanga yaatuha omugisha. Mwagumizamu nimu. Haza mbu twagumizamu turakora, turakora, turakora, twahika aha- aha bwire bw'o- bw'o- bw'okwebonera eduuka naanye nkapangamu ebintu, ebikade naabita mu duuka, naatandika kukora, eduuka naahitsya obwire, naatamu ebitsya, Omukazi wangye yahitsya obwire yaaruga aha ibaraza ry'abandi kutungiraho ekiharaani, yaapanga eduuka y'engoye. Twagira obwire naagura akatete, naafuruka omu nju y'abandi naatuura owangye. Naahitsya obwire naanye naayombeka amaju haazamu abapangisa. Naahitsya obwire naaza mugarutsya, eryo omuri Kashaari. Naagura ekibanja Beitu na ogwo omukaikuru waawe abahe? wa mukaikuru nkantuura ndamureeberera mu kabanja keeye i- i- Isingiro. Naahitsya obwire naagura ekibanja Mugarutsya, naazayo Isingiro. Akabanja aku omukaikuru naakaguza. naakaguza milioni emwe n'emitwaro nkaaga, naapangisaho orore y'emitwaro kinaana ahabw'okuba nkamugira nti waarore nti ogyende oze aha mbuga y'omu kaikuru, eki araayegombe mu kibanja kyeye kyona n'omu nju yeye ou baayenda ngu asheenye enju yeye, Areete embingo.
nti byona aku araayegombe kwona okataho arore nti otamubuguutanisa. Naafurira omukaikuru wangye, naamutamugarusya, Orutookye ruri aho, enju y'amatafaari eri aho, omukaikuru naamureeta nti reeba enju yaawe. Yaazamu yaashutama. Naaza murimu eibara ry'omu mpaha naaba randiroodi naanye. N'ezi ishaaha eduuka yangye erimu akanisingi ahu arareebana na dayare, omukazi wangye, ku twayombekire amaju katete, yaakwataho nawe omuryango, Ogwo ogwo ama- ama- amaju bapa- abandi bapangisa baatamu amaduuka nawe yafu- yafurura ebyeyi arakorera mu mu mukizimbe ekya kashaka aharuguru hariya nawe yabifurura yakwataho omuryango yaaza omuweeye arariira aho mpaho Aho niho kwonka maawe yaija yaafa ekibanza okwakana rukumi- enkumi ibiri ikumi na mwenda Ahabw'okuba muri kwaha kubonabona kwona akaihamu shukaari.
Kwonka okufa kwe akafa nk'omugabekazi, twamuziika nk'omugabekazi akaseete kariho. Amiina.
Aho ngiriraho ekibuuzo. Omuntu orikwenda kushuubura ahabw'okuba okuhamiza Ow'eishe-emwe John, abantu baine enaku aheeru oku. Nooreeba abantu bajwaire Naiwe nk'oku baabaire bakureeba oijire kwenda omuzigo mbarira abantu abandi nikwo turi omu tawuni omu. Omuntu orikwenda kutandika bizinesi kandi akabaasa, haza okubaasa tindikumanyisa ngu aze noomanya okubaasa kw'abantu kurikushushana. Owaaba ow'okubanza yaahika, owaaba owa kabiri yaahika twena tukaaba ab'okubanza. Kwonka within their means we ahu arikubaasa. Kugira ngu omuntu ashuubure abe successful naayetenga kukora ki? Madam Corient, puroguraamu egi ngu ni Gira Amatsiko Eky'okubanza eki oshemereire kubanza waatunga muriiwe n'okugira amatsiko ngu owaakoreire kasiimo ogwo ou waareeba ngu naiwe arabaasa kukukorera. N'okugira amatsiko. Ekyakabiri n'okugira disipuriini omu nshohoza yaawe n'omu ntaasa yaawe. Ekyakashatu n'obutagaya murimo. Omuri ekyo obutagaya murimo n'obutagaya sente. Madamu Korienti, Waaba waaba otagizire disipulini omu sente, omuntu arakwata miriyoni igana azikuhe, waaba otaine disipulini zikugwe mu mikono. Okubanza nikabanza naaburwa na disipulini, okugira emicwe
emwe. Kugira emicwe omu miriire yaawe, omu mishohoreze, omu kupima revo yaawe, okamanya nshemereire kurya ki, nshemereire kureka ki, nshemereire kuraaramu yaazinga he, esente zangye ezi nyine. Kuba nyine miri, kuba nyine miri, emitwaro abiri, nkaraara mu nju y'emitwaro ikumi, egyo ni disipulini? Nanga ogwo ni- n'emicwe y'okukora? Kuba ndakozesa emitwaro ikumi, buri izooba ndarya omutwaro, hatiiya, e- e, o- Madaamu Collier, waaba otamanyire ahu oraruga, okamanya ahu waahika,

Ahabw'okuba ahi yaamanyira kwahura akamanya ati naagura tureeyi ibiri z'amahuri, nyine kugobaho amahuri ikumi, amahuri ataano nkagaruka nkagura. Ogwo muntu araba aine disipulini kandi aine diguri mu bushuubuzi. Diguri? Diguri y'obushuubuzi ogwo mwana ou orareeba n'amahuri abiri. So omuntu yaaba ataine disipulini, n'obu arikutandika aine esente nyingi nabi? N'obu arikukuha miriyoni igana, Waaburwa disipulini mbwenu emicwe y'okumanya ngu rukumi waaba orwine aha shaho oraba oraburaho okenda kuhitsya omutwaro. Okamanya oti aha obu nyine rukumi tirwine mugasho, hati ka ndurye erindaazi, ka ndurye ka ndute aha bodaboda, Ndenda kukugambira ngu ru, mu omutwaro gwaburaho rukumi tigukaaba mutwaro, ziraguma ziri kenda. Kandi ekyo ningira ngu tikiri ha bashuubuzi, kiri n'omu maka gaitu, Kiri kiine n'omu kitandikiro.
families zaitu. Waareeba otaapima level yaawe okagira ngu Kasiimo arashomeeseza omwana weeye entare, Niwe. naanye ndenda owangye kumuta ntare, o, o, enshohoza ya Kasiime toragimanya n'entaasa ye, Iwe naiwe okasharamu okagira oti, Nyowe omuriranwa wangye tarashomeseza ntare, nangye nkabura kushomeseza ntare. Munsaasire kukozesa ntare. No, it Hats is, off is a, mm, it is a good school. is a good school among the good school one, among the good ones. Therefore, a- a- o- waareeba ngu nyowe naata Mbara High School, naata Ntare, naata na Kasara, na Ka- na- Namigongo, manya nkahe nkahe ma- mashomero g'amaani, naiwe toranyehangaho. Otaramanya oku ndataasa, otaramanya oku ndashohoza. Pima level ya family yaawe. Oti ndenda kurya enyama buri Rwamukaaga, buri Sande ndarya enyama. Obwo orataasa ezitariho. Pima level yaawe. Waagira discipline omu mikorere yaawe, ndenda kugambira Madam Mukolie nti oratandika na rukumi, oyegombera ube rukumi na bitaano, oyegombe zibe enkumi ibiri, ziruge aha mutwaro zibe emitwaro ikumi, ziruge aha mitwaro ikumi zibe emitwaro abiri. Oreebe waaruga omu idaara waaza omu rindi. Aho nyiniireho ekindi kibuuzo. Aho ah'okugira disipulini, hoona shi nyowe nkazaarwa nindibatisa ebigyere, naazaarwa tutarikurya nyama, mbwenu omuntu akugira ati, Tindikwenda ngu abaana bangye barabe omu ki naarabiremu. Mbwenu iwe ekyo nookigambaho Madaamu enki? Korienti,
Waareeba waagira ngu torenda ngu abaana baawe babonabone, Ndenda kukugambira ngu ndabaasa kukitaaminga ngu oraba orikubatamu obutwa bw'okwija kubonabona. Omwana waawe waagira oti nyowe nkabonabona tindenda mwana wangye ngu abonabone. Bingi tubireebire, abamwe baakora ebintu, tindenda kuzaara baingi, abaana bangye nyowe ei tukazaarwa turi baingi twabonabona, oti ndenda kuzaara bakye, mba- abaana bangye mbakorerere. Aba- Omwana oramwombekyera eki turikweta boys quarters, Iwe oyeyombekyera enju ngu tabaana bangye torenda ngu babonabone barombeka abaana obombekiire boys quarter ndenda kugambira ngu ahu orabona ahu orakoma kuteteesa omwana okamworora nkekijuuja yamawe yesu mbwenu nkekijuuja barakimanya abo abantu kumworora buroro ataine eki arabaasa orenda kurugaho ahabwokuba we you're not permanent here. Tuhereze kuba nitugamba ahari ekyo kintu omukuru John twagira ngu ahu otari Ogu mwana wou wayorora otyo? Aho oriba otari, ab'oku ondiijo nagira ati, Bwakuseesera ahu butakasheesherega, torikumanya ekiraabeho nyentsya kare. Aho oriba otari, ogu mwana ari atuura ata omu nsi? Ka nkugambire, hariho eki turareeba erigyenda. Oshemereire kutebeekaniisa omwana, omwanya gw'okumutebeekaniisiza. Waaba otamutebeekaniisize ngu iwe orikumutebeekaniisiza, ebi waatebeekanisa we tatebeekaine, omuheru Eki waaguzire emitwaro ataano arakiguza emitwaro ebiri. Ekigambo kyawe kimwe bibiri by'aha muheru ahabw'okuba ebintu mbwenu ni birungi kwonka eshaaha zino mana eshaaha. Ebigambo bibiri by'aha muheru ebi orikutsigira abantu. Ndakunda okusiima abanyambarara ba Nyorwoire gye. Egyo etauni Nyorwoire gye. Ndakunda kusiima ekanisa okunyorora gye ekanyiha mu idaara ekanta mu rindi, mwana nanye ndagamba orujungu ahabw'okujuma. Amiina.
Ndakunda kusiima dayasisi yaitu ya Ankole kubu kweshanga ndi omu ndi omukristaayo w'omu dayasisi ya Ankole ahabw'okuba obwebembezi bwa dayasisi egi butwihire omu idaara bwatuta omu rindi. Amiina. Mbwenu Bishop waitu mukama akuhe omugisha. Amiina.
Ndahendera Ndaramutsya omukazi wangye, anyihire mu idaara yanta omu rindi, na n'oruzaaro rwangye, na baanyabuzaare bangye, na banywani bangye, kandi ndasiima aba Revival TV okunyakiira mukampa chance y'okugaaniiriraho abanya-Uganda. Mukama abahe omugisha. Amiina.
Yebare munonga iwe owatandika nitwe puroguramu egi eyagira amatsiko. Neeba eriho buri izooba orw'okubanza kuhitsya orwakataano. Shaha ishatu kuhitsya shaha ina. Nitusiima Mukama munonga ahabw'abagyenyi boona abarikututayaayira, na munonga iwe owaatutayaayira eizooba eri, kandi naimwe abaaba baagumireyo. Nikwo twahika aha muheru gwa puroguraamu. Okuhitsya ogundi murundi, Mukama Ruhanga agume naimwe.